Эшебезне Раббыбыз Аллаһ Субхана ва Тәгалә исеме белән бәйләп, Бисмиллахи Рахман Рахим дип ачып җибәрәбез. Бүген безнең өйрәнәчәк темабыз тәшдид темасы. Тәшдид. Без инде әйттек, гарәп теле ул һәрвакыт җиңеллеккә омтыла торган тел дидек. Бу безнең э, аның шулай җиңеллеккә омтылуы язуда да чагыла, әйтелештә дә чагыла. Һәм менә шуңа Аның җиңеллеккә омтылган э, тел булуына бер мисал булып, бүген үтә, үтәчәк безнең тәштит э, темабыз да шуңа бер мисал булып тора. Тәштит нәрсә ул? Тәштит ул икеләтеп уку. Бөтен телләрдә дә булганча, э, татар телендә дә, рус телендә дә сүзләрдә ике бер төрле хәреф очрарга мөмкин. Мәсәлән, болында аллы-гөлле чәчәкләр үсә дигәндә, Аллы сүзендә дә, гөлле сүзендә дә ике э, ләм э, лы хәрефе бергә туры килә. Яисә урыс э, рус теленнән классика классика дигән сүзендә ике с хәрефе, мәккә сүзендә ике кәф хәрефе. Менә һәрбер телдә, рус телендә дә, татар телендә дә һәм гарәп телендә дә сүзләрдә ике хәреф бергә янәшә килергә мөмкин. Без бит инде ничек язабыз? Менә үзебезнең пигамбәребез саллаллаху галәйһи вәсәлләмнең сөекле пигамбәребезнең исемен язып карыйк әле. Татарча без аны ничек язабыз? Язабыз менә шулай. Му хәм мәд. Без аны язабыз Мухаммад дип. Ә менә гарәпләр аны язачалар, язачаклар менә булай. Менә алар аны ничек язалар. Безгә бер сүзне языр өчен менә 8 8 хәрефне бергә язырга кирәк. Ә гарәпләр 4 кенә хәрефне язып куйдылар да, өсләренә яздылар безнең э, сузык авазларны белдерә торган хәрәкәләрне һәм хәтта менә без менә монда 2 м хәрефен язган идек, ә алар 1 м хәрефен яздылар да, өстенә язып куйдылар менә шушындый билге. Менә шушы әйбер ике бер төрле хәрефнең бергә шушы бер бер билге астында язылуы, ул инде була менә тәштит дип атала. Икеләтеп уку, бер хәрефне икеләтеп уку. Менә ә аның өстендә тора торган менә шушындый билге W-га дип ошатабыз инде без аны инглиз телендәге бу шәддә. Менә бу билгенең исеме шәддә. Гарәпләр ике хәрефне дә язып тормыйлар, бер хәрефне язалар да, өстенә шушы билгене куялар да, һәм без аңлыйбыз, менә шадда тора торган хәреф ике икәнен. Аның берсе була сәкен белән, ә икенчесе менә шушы шадда астында яки өстендә нинди хәрәкә тора, шушы хәрәкә белән килә. Тагын бер сүзне карап карыйк әле. Менә раб, раб, би менә рабби Монда э, б хәрефе ике. Беренче б хәрефебез безнең ничек? Моны әгәр дә ачсак, язабыз раб раб би. Менә моны шадданы ачсак, без инде аны ачырга да, ачып та укып, укый белергә тиешбез. Без аны да күз алдына китерә белергә тиешбез. Шушы шадда астында ике хәреф булганын. Берсе аның һәрвакыт һичшиксез булачак сәкен белән, ә икенчесе менә шушында хәрефнең астында яки өстендә нинди хәрәкә белән була, шушы белән, Шушы э, э, хәрәкә белән була. Менә бу Рабби дигән сүзендә безнең монда кәсре белән язылган һәм менә бу икенче безнең кәсре э, кәсре монда язылган. Э, аңладык инде, әйме? Э, менә нәрсә дидек, э, тагын бер мәртәбә әйтеп әйткәндә, нәрсә ул тәшдид? Тәшдид ул бер хәрефнең икеләтеп укылуы. Гарәпләр әйттек инде, бер вакытта да ике бер төрле хәреф бергә килсә, алар аны икесен дә язып тормыйлар. Беренчесе аның һәрвакыт сәкен белән була һәм аның икенчесе һәрвакыт була шундый хәрәкә белән, шул хәрәкә белән, нинди хәрәкә белән язылган шадда торган хәреф. Менә шушында бер генә э, хәреф куялар да, шуның өстенә кечкенә генә менә шушы билгене куялар да һәм э, хәрәкә белән язып китәләр. Менә карыйк инде. Менә монда безнең Рабби сүзендә, э, Рабби сүзендә безнең нәрсә кәср белән килә. Кәср белән килә, кил, монда мин яздым, э, кайда? Мин яздым хәрефнең астында кәсрне. Ә инде безнең менә мондый бу очрак булырга да мөмкин. Менә монда безнең ә- ә- әгәр дә ш- э, нинең, э, шаддының астында ук торса кәсрә, ул да шулай ук рабби була. Менә болай язылса да, шаддының астында язылса да кәсрә, яисә хәрефнең астында язылса да, барыбер шул ук кәсре булып кала. Ә безгә инде э, фатхы булсын өчен безнең кәс, безнең ха- хәрәкәбез һәрвакыт

Хәзер инде әйдәгез китабыбыздагы күнегүләребезне укыйбыз да тагын да бу теманы безгә яхшырак аңларга була инде. 35-нче биттә безнең күнегүләр язылган. Менә кызыл белән монда язылган Раббә. Раббә. Һәм җәя эчендә күрсәтелгән аны ничек итеп укырга икәнен. Раббә дип язылган, без аны укыйбыз Раббә дип. Рабби, Раббу.

дубби, зукки, зукки, дурри, дурри. Хәзер менә тагын бер мәртәбә э, э, э, әйтеп инде, ничек укырга кирәк монда? Тыңлаганнан соң без инде аңладык әйме? Менә монда бит инде ике бер төрле хәреф булгач, анда ике хәреф була. Шушы ике хәрефкә без ничек басым ясарга тиешбез? Анда бит ике хәреф, бер хәреф, э, ике хәреф, бер хәрефкә караганда э, ул көчлерәк була. Шуңа һәрбер сүздә э, шадды нинди генә урында торуына карамастан, ул сүзнең уртасында да торырга мөмкин, ул азагында да торырга мөмкин. Кайсы гына урынында булса да, без менә шушы шаддылы тора торган хәрефкә

Нәрсә төшенеп калырга тиешбез, нәрсә аңлап калырга тиешбез без бу темадан? Тәштит инде ул ике бер төрле хәрефнең икеләтеп укуы дидек. Менә ике бер төрле хәреф бергә туры килгәндә, аларның беренчесе була һәрвакыт нәрсә, сәкен белән, икенчесе була хәрәкә белән. Менә шушы очракларда һәрвакыт гарәпләр ике хәрефне дә бергә язып тормыйлар, бер хәрефне генә язып куялар да өстенә язып куялар менә шушындый, менә шушындый шадда дигән билгене. Һәм без инде аңлыйбыз, менә бу урында безнең ике бер төрле хәреф икәнен. Менә шушы шадда тора торган хәреф икәү монда торганын. Моның беренчесе һәрвакыт шик, һичшиксез булачак сәкен белән. Икенчесе булачак менә нинди хәрәкә тора, шадда өстендә менә шул хәрәкә белән булганын. Һәм менә шушыны ничек итеп укырга тиешбез? Без моны укырга тиешбез. Һәрвакыт шушы урынга акцент ясарга тиешбез бу, бу хәрефкә. Чөнки анда бер хәреф кенә түгел, анда ике хәреф. Ике хәреф һәрвакыт инде бер хәрефкә караганда ул көчлерәк э, яңгырарга тиеш. Без менә шушы урынга яззәккәру Әл-музәммилу шушы урынга ике э, нигә басым ясарга тиешбез. Һәрбер шәддә торган э, хәрефебезгә. Һәм инде менә кәсре белән булганда гына тагын бер нечкә урыны бар дидек. Безнең бит инде кәсре кайчан э, э, кайда языла? Кәсре хәрәкәбез безнең һәр вакыт инде ул э, сызыкның астына, хәрефнең астына языла. Менә безнең кәсре белән килгәндә шаддының астына да язылырга мөмкин. Менә монда безнең әйттек, менә монда шаддының астыннан да астында да торырга мөмкин кәсре, яисә шаддының хәрефнең астында да булырга мөмкин. Менә болай булса да, менә болай торса да, ничек кенә торса да, кәсре ул менә монда и дип укыла. Рабби Рабби тигез була менә шуңа инде. Менә шушы урынга без игътибар итәргә тиешбез.